Хөрмәтле Шәхри Казанны укучылар, менә без бүген җыелыштык. Альбом нарап килергә куштылар. Монда инде төрле карчы ярый әйттегез. Әле бу карчыкларны болай итеп карап утырмас идек. Әйе. Рәхмәт. Сәлам, сәлам дуслар. Без бүген чыннан да үзебезнең историяне сезгә күрсәтербез. Альбомнар күп, әле моның бер өлеше генә, күбесен алып килеп бетереп булмады. Ә, иң кызыклыларын менә дөрестән дә бөтен йөрәкләрне э, әйләндереп ала торганнарын гына күрсәтәсем килә. Менә без монда игзәгем Алия белән тугыз ай безгә монда менә бердән бер фотография шушы китеки вакытыбыз

маленькая, а Лилька у меня он какая сочная. Сочная, мощная. Да. Монда менә без әби белән әнинең әнисе 76 ел. Менә язып куелгач әйбәт шул. Без монда тагын күрәс, мин барыбер Алиягә караганда дәүрәк. Хәзер дә мин аңа караганда

Башлангыч класслар. У, безне әни алып барадыр, чәч кистерергә. Шуннан чәч кистереп, малай җылап кайтадыр. Без нәрсә, шуңа әле байтып кискәннәр под горшок. Монда мин икенче класста күрәсең. Элек шундый традиция бар иде, циркка йөрергә бит инде. Бездә Пермьдә зур цирк, әйбәт цирк. Менә заводтан бирәләр и билет халявный дип әйтим әле. Вот безне циркка алып килә. Вот Ансемин. Опять же красавчик.

Берсе Семин, иң аста. Икенчесе Илья Горшков. Шуңа күрә ике якка куйганнар. Ике якка куйганнар дип, симметрия булсын дип. Но мин әле, Аллага шөкер, исән сау, Илья юк инде. Бер ун ел элек вафат булды инде ул. Гомумән, теге искә алам. Уже 30 проценттан күбрәк тә инде, дип әйтсәң дә ярый, безнең класста юк уже күбесе. Шукмалаем мин, но мин әйбәт укыдырыйм. Начар укымам, мин просто лентяй булдым. Мин бала чактан бизнеста я. Беләсезме? Честно. Мин уже Эшенче класста, беләсеңме, сатып йөри дигән жвачкалар. Шундый лов ис дигән жвачкалар бар и турбо. Мин аны не помню, ничә сумга ала дигән.

По всей параллели мин, миннән генә алалар и жвачка. Менә монысы Так, клип сынатмасын йөрәгем. Бу Кырымда төшкән. Анда ниндидер выставка барадыр, рыцарские бои. И анда музейда менә шушы күлмәкләр миңа менә рөхсәт иттеләр шул күлмәкне кияргә. Бу минем белән үзем белән алып киткән күлмәк түгел. Аннан алып кигән күлмәк. Ә бу фотография минем дәвәни һәм минем әни балачакта. Бу фотографиягә тоже бик күп ел бар инде. 43 год. Тагын менә тарихка кереп калган минем бер фотография бар. Монысы 2000 ел. Минем 30 яшьлек юбилейда Әлфия Авзалова, менә монда Әлфия Авзалова утыра. Минем туган көнгә былай гына чакырганым, әллә килә, әллә юк. Былай туган көннәргә минем йөргәнем юк дип әйтте. Ну, менә синең туган көнеңә кайтам дип, менә Орчага кайтты. Э, Шундый күңелле, истәлекле бер хәтирә булып калды. А монда минем әтим хезмәт теге службада булганга.

Хәзер бетте инде, конечно, ул, но... Ну, в мужья я тебя получила таким, не знаю ничего. Зараза. Надо было смотреть тогда, а не сейчас. Кстати, менде шундай фото бар, әйме, беләсезме? Алсу Хисамиева бит уже ничә ел эшләми, бер егерме ел. Аның соңгы гастрольләр безнең белән булды. И после безнең шушы концертлардан соң ул бүтән эшләмәде. Менә. Анда без һәм дөнья по белән заключительный да. Кая әле фотоларыгызны үзем карыйм әле. Кара инде. Булмый бу болай. Менә Ирек Нигманов дус. Минем дустым. Вот. Саллар ага, ярылар кала. Алсу Хисамиева. Кая? Кара әле монда Динарисның нинди ләззәтле битен генә карагыз, сез монда эреп киткән. Юк, мин киткән Динарис. Мин Алсу Хисамиевнаны бик яраттым. Җырчы буларак та, кеше дә буларак та. Бигә көндәшмисеңме? Юк, ты что? У нас вообще никогда андый не юк. Ревность дигән сүз. Ты что? Менә бу Кырымда без как раз клип төшергән вакыт. Бер клип төшәрәчәк, малай 20 көн Кырымда ял итәлсең. Да, Ой, халява. Акча. Акча, Халява, А, это халява. Барс- Это Барс Медиа. Элек Барс Медиа Тулидри акча. Барс Медиа безне шулай итеп ял иттерде, менә. Саттан файдаланып алырга кайнас. Әйе. Саттан файдалану. М, Кайнар, сәламнәр. Радик Иванович! Кстати, Барс Барс Медианы иң беренче контракт төзүче ул мин. Да. Менә бит. Менә монда кара. Әнекәй. Мискен ат. Суда Нишләп алай? Беренче тапкыр атка утырдым. Кытларым бит- миңа мәйтәм вообще үзем шикелле бер тормозрак атны бирегез дидем. О, Беренче вау, приглашение. приглашение. Чакыру. Леопард, мин моны күрсәтәсем килә, не могу. Гламур. Ул кайда булган концерт ул? Кая куарга әле?

Бу альбом кара күпне күргән, күпне кичергән мамай заманыннан диләр бит. Да, да. Монда тоже. Вот минем әни, күрәсең? Тетя Шура 4 Лена. Лена 4 дигән сүз. Ленага 4 яшь дигән сүз инде. Ну да, мен пионерский лагерьга йөридем, 90-й год бу. Лилия белән лагерьларга йөрдеңме? Юк. Сиңа андый әйбер татыдымы, юкмы? Юк шул. Мин лагерьда Авыл эшләдем баласына генә. авыл лагерь инде дип әйтәсең Юк, инде. без авылга кайтарып бәрәләр иде. Шунда козлар белән бергә күлдә. Бергәләшеп лагерь оештырып ята идек диген. Ә мине җибәрделәр лагерьга бер ел. Это миңа 12 яшиме, 11 яши. До того мне так все достало. Мин төнлә тордым да, ижәүләп киттем шул лагерьдан. Әйе. Бер көн мине эзләделәр сутки. Җәй көне рәхәт, елга, поле. Ой. Кая киттең соң син? Кайта. Өйгә кайттым, ашасы килә бит. Һы. Тамак, тамак иртә ди. Әйе. Әле ничек таптым юлны? Ул бер Шук котмалы. Да, бер 50 километр ул от города. Җәяү. Җәяү. 12 или 11 яшь миңа булды. Мин әйтә бит, мин балачактан был очень это ответственный за себя.

Менә, менә. Только не путайте, бу винарис түгел. Игорь Хайруллинны белән без. Маса обезьянка. Съемкада. Әнә эш язылган, видишь, съемки музыкальный фильмы. Шүрәле, Дубай. Әти белән бигрәк матурлар инде, хатын кызлар юк. Да. Чокта ирләр генә калды. Ага. Это папа. История. Это папа сына. Нинеке андый сакланган? Лилия апаның бер тулы альбомы үзенең улына багышланган. Әйе. Анда әле күп карагыз. Менә һәр бер мизгелен төшереп барган. Әле мин әни белән урамда. Әбидә кунакта Орча дип тәем язган. Улы исеменнән. Әйе. Үзе яза белми. Үзенә күрсәткән булдымы моны? Нә булды? Карады бугай инде. Ну, менә әле генә менә бүген кичә карады дигән әйтеп булмый. Әле мин үзем бит әле акчадан алып килдем. Менә мин иң беренче альбом чыккан обложка. Калдың син ак бураннарда дип атала. Әйе, мин Лилияны шундый ук көткәнем Пермьдә. Әле аны теге чәч җыелган розовый каядыр. Беләсезме, э, сезнең менә шулай кисәк дип әйтәм инде, каушып куюыгызга берникадәр теге шаккаткан идем дә. Чөнки сез бит инде бер-берегезне күптән беләсез. Бергә эшләгән кешеләр дә инде. Һәм теге шулай ике яр шулай бергә кисешкән шикелле

Минем гомумән менә беләсезме, беренче сентябрь соңгы кыңгырау ул минем инде мин аны түгәрәккә алып куядыр идем. Э, чөнки чакыру буладыр идем, җырларга чакыралар иде. Э, минем мәктәп белән элемтә бик, ну, бик тыгызык булмаса да, мин тырышадыр идем э, барырга. Чөнки минем малай бит инде ул Арчада укыды. Э, ну, как бы поддержать, что ли, уж шундай нәрсә. Яхшы мөнәсәбәттә калдык. Дуслар, менә мондагы альбомнарны карасак, монда әле без иртәгә дә, өченче көнгә дә, берсе көнгә дә генә тәмамлап бетерә алмаячакбыз. Монда бик күп. Шулкадәр күп истәлек э, җыйгансыз. Сез шундый булдыклы һәм яхшы кешеләр дип әйтергә кирәк, чөнки мондый әйбер белән хәзер Күпләр шөгыльләнми дә. Теге, Ничектер оныталар. Ә менә сез шундый зур Зур. тарих Менә аның җыйгансыз менә буш үзегезгә. булганнары инде кемдер бу карточкаларны Уже Шәл- шәпәгән. шәлдергән. Әйе. Шәлдергәнне аңлата. Әле менә карап торам, монда юк, тегендә юк. Я менә була бит әле э, э, интервью алалар да, кайбер карточкаларыгызны бирегез әле Эльвира. куерга дип куйдыралар да, Ул карточкалар кайтмый. Менә. Менә шундый нәрсә. Менә хәзер дөрестән дә бер яктан карасаң инде уңайлы. Монда без Фәридә Алсуова белән минем әни Фидан абый Гафаров. Менә бит. Күзеңнән җыр яздырган вакыт монда. Кушылган монда. Менә. Безнең дача. Беби тапкан. Шушы хатын белән бергә бер палатада яткан идек. Хәтта андый фото да бар. Да. Менә монда кысаклы вакыт. Әни Камчаткадан апа кайткан иде. Мин кайтардым инде аны. Бик кайтасы килә, Дрие, дип җылап утырган Камчатка ерак бит инде. Апам әйтәм, әйдә кайт әле. Э, теге бергә янәшә күршеләрендә яшәгән апалар керде миңа кунакка. Э, Казанга кайтканнар да. Шуларга билетына акча биреп җибәрдем. Апайга мен әйтәм, билет алыгыз, җибәрегез әле. Менә шунда кайтып китте, әби дә исән әле, әбине күреп калды, әнинең иң олы апасы. Мондагы альбомнарны күрсәгез, җәмәгать, менә монда берәү, икәү, өчәү, дүртәү. Бинарисникын бап, шута бетерерлек түгел. Аныкы тагын да күбрәк әле. Шушы зур тарихны җыйганыгыз өчен, гомумән, менә шулай тамашачылар белән бүлешергә әзер булганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Алга таба Немножко сиңа рәхмәт. Кызыклы шушындый э, язмалар, кызыклы хатирәләр көтеп калабыз. Һәм инде сезнең дә тамашачыларга сүзләрегез бардыр. Э, беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсе килә сиңа җанашым менә шушы әйттереп безгә альбомнарны алып килеп шушында утыртканыгыз өчен э, дөрестән дә туплана инде ул менә кайвакытны ята гына бит инде ул ә менә бүген дөрестән дә шуны ләллә кайларга әйләндереп алып кайттыгыз Э, беттен ос кыска киде э, минем йөрәкләр жу итеп куя менә инде хәзер э, мәңгелеккә киткәннәрен дә күргәч телефоннан бөтен нәрсәне карап та бетереп булмый аны саклап та бетереп булмый ә менә шушылай кәгазь формасында инде ул шуның хәтле озак саклана бу Дөрестән дә тарих, тарих. безнең тарих. Безнең бик күңелле, бик рәхәт яшәгәнбез дигән уйга киләм мин. Әйе. Ә без сезне просто яратабыз, просто көтәбез 12 нче һәм 19 март көнне Чулпан мәдәният сараенда үзәгендә безнең лилия белән бергәләп ясаган беренче концертка килегез бик интересный тамаша булачак сөйләшеп җырлап биеп күңел ачыйк әле сезгә бик зур рәхмәт безне яртканыгыз өчен кушыгыз сау булыгыз